Perfect, Perfect tih chu Mizo ṭung chuan famkim, ṭha famkim, fel famkim tihna a ni. Entir nan. Tumah hi mi famkim kan awm lo. No one is perfect. Mi tha famkim tak ka ni lo a nia. I am not a perfect person. Mi tuin emaw i thil tih dik loh an sawisel hunah che heti hian i chhang dawn nia. Well, I am sorry, but nobody is perfect. Perfect tih hi mihring tha famkim sawiina lam chauh a kawk lo bawk e. Hetiangin. Mizo tawng a thiam khawp mai. He speaks perfect Mizo. Khawnom dan si zia hi. The weather is perfect. What a perfect weather. Perfect awm zia kan lo hre ta. He word atanga awlsam te a kan zir chhuah tur word dang te chu perfectly, perfect word a ly kan belh hian awmze dang tangkai tak a lo chhuak a. Perfect tih chu felfam kim kan ti a, perfectly tih chu felfam kim takin tih a lo ni ve thung a ni. Kan thusawi sawivuar leh zual nan kan hmang thin en tih a nat e. I thiannun ngaihzawng a then chu a la lungrun khawp mai a, chaw ei phah loh nan a hmang hial a. Mahse nang mi rilru tluang leh that ang ang chuan hetihian i hriatthiam thu i hrilh ta a ni. Aa thiannu, hetianga awmte hi chu thil neih pungpa ngai tak ala awm. It is perfectly normal to feel like this. It is normal to feel like this tiin sawi pawh a ni la, a dik reng tho va. Mahse, perfectly normal kan tih chiah hian kan thusawi kha normal satliah aiin kan sawi uar leh zual a ni. I thusawi awmzia chiang takin ka hre thiam e. I know perfectly well what you mean. Hrethiam em? Do you understand? tih chuan hrethiam lutuk e perfectly tia chhan tur a ni. Perfectionist. Amir Khan kan hre theuh ang a, ani khu Mister Perfectionist an ti thin. Perfectionist ho chuan an thil tih reng reng hi a tha thei ang ber an duh a, a mai maia an lungawi thin lo.

Hesitate, In thla hru ngai lo mihring kan awm emaw chu? Kan in thla hrun dan chen a inang lo a ni mai a. Mihring tin reng mai hi in thla hrung thei kan ni. Thil tih hreh, tim, sawi hreh deuh ang chi hi sap ṭanga hesitate an tih chu a ni. Entirna te han pe ila, a chiang leh mai awm e. Harsatna in nei a nih chuan min rawn be hreh lo la. Do not hesitate to contact me if you have any problems. Ka duhthu hi tlang taka hrilh ka hreh lo. I have no hesitation to tell her that I like her. Sap tawng hman hi hreh ngai loh tur a ni. Do not hesitate to speak in English. Hesitate hi verb a ni a, noun a kan leh dawn chuan hesitancy a lo ni mai ang. Chu chu huphurhna, timna tih a ni. Entirna.

a pawi hle mai ka lo kal ve thei lo vang unfortunately I will not be able to come sap tawng a thiam lo hlauh mai unfortunately he could not speak English unfortunate a nih ve thung chuan adjective a ni a vanduaithlak unlucky tihna tluk a ni tihpalh thil thu a accident a ni it was an unfortunate accident. Incredible, incredible tih hian awmzia pahnih a nei a, a awmzia pakhat zawk tlupui chu unbelievable tih a ni. Chumi awmzia chu awi awm lo lutuk tihna mai a ni. Believable anih chuan thil awi awm tak sawina a ni leh mai. Incredible entirna te chu hei le. Thuawi awm loh tak a ni. That's an incredible story. Ronaldo an awi awm loh khawp mawiin goal a khung. Ronaldo scored an incredible goal. Awmze dang leh chu thil mak, ropui tihna lam daih a ni thung. Anthina te a performance chu bawn tak a ni that's an incredible performance a mawi a mawi zia chu sawi hian a siak lo her beauty is just incredible Taj Mahal hi mihring kut chhuak zing ah chuan a ropui ber pawl a ni awm e Taj Mahal is one of the most incredible constructions ever. consistent regular awmzia i hriam mizo tawng ang tua kan hman a ni a i hre ngei tur a ni regular awmzia i hriat chuan consistent awmzia i hre nghal tuk a ni ngai pat danglam zen zen lo tihna a ni entena pe in a chiang mai awm e. Ronaldo leh Messi te tluka player consistent hi a nawm dawn em ni? Chumi awmzia chu kum sawmhnih dawn liam a ta tawh. An ni anga player goal khung thei leh khel tha reng mai hi an tam lo khawp mai. Ronaldo and Messi are the two most consistent football player in the world. STZ channel hi tunlai hian kan upload regular ta deuh a. Kum khat chuang kan reh kha a ni a, kan consistent lo hle a nih chu. Videos are not consistently uploaded in STZ channel for the last one year. Consistent let ling chiah chu inconsistent a ni leh mai. Unique, common awmzia i hria em? I hre ngei tur a ni. Common opposite chiah hi unique a ni. Unique chu danglam, dangdai, common lo tihna mai a ni e. Kan kut zung thla hi a inang lo vek, Everyone's fingerprints are unique. I talent chu a dangdai hle mai, You have unique talent. Vague Clear awmzia pawh i hre ngei tur a ni. Clear let hling chiah chu vague tih hi a ni. Clear chu a fiah a, vague chu a fiah loh thung. Hun liam tawh hnu i la hre chiang a nih chuan, I still have clear memory. I hre chiang vak tawh lo nih chuan I have vague memory. Ama chawp te a sawi chiang duh lo. He is vague about his future plan. Ruahmal far te te in lui lian a siam ang hian thumal te te in zawm khawm hian tawng a siam thin. Just like many raindrops together formed big river, many words combined together form language.